Ke nu si ko ŋuti amewo faa konyi le lae nye be xotɔ ɖe si medi be yeaɖe srɔ̃, adzi vi ɖeka alo eve hafi aku o. Eya nye ŋutsu eve aɖewo ƒe dzeɖoɖo le eƒe srɔ̃maɖemaɖe ŋuti Ɖeka gblɔ na nɔvia be, Asigbe, nu ka ta ame nakpɔ ga gbogbo ya atrɔ ɖe xɔwo, zɔwo me eye maɖe srɔ̃ o? Alo menye nyɔnue nye bubu nɔa aƒeme na ŋutsua? Ne eku egbea ɖe, menye ɖe eƒe kesinɔnuwo le tɔtɔ ge oa? Asigbe, asigbe ameyinɔnya sẽma! Xɔ nya la enumake. Hum! Nya ne be yeasea? Zikpuiwo metoe nàse otɔ ɖesua nyuie wònye alo menye mía vi sebla yawoae ɖe amegakpe glo hafi dzi nyitsɔ laa oa? Metsi hafi kpɔ ga gbogbo yawo ɖe. Azɔ asigbegbɔbɔgbe vie hegblɔ be. Edo kpo ɖe nu sia nu me alea hã, eƒe agbe madi dzi o. Anye ne ɖe wòde srɔ̃ kaba, agblẽ ahosi kple tsyɔ̃evi aɖewo ɖi wòanyi kesinɔnu gbogbo yawo dome nɛ hafi. Ke ne kpɔ egbea, eƒe nuwo ɖotɔe nye kem. Eye kesinɔnunyenye tsi ɖime nɛ nye kem. Vi nyui nɔ kawoe metsɔ wo viwo nɛ be wòaɖe kpɔ le míaƒe du ya me oa? Vi nyui nɔ kawoe metsɔ wo viwo nɛ be wòaɖe kpɔ le míaƒe du me afiya oa? Eƒe kosi akpe nane yawo ɖee anye ne makpɔ ɖe atia le wo dome aɖe oa? Kpɔ, eya ta enumake dzreke xɔ nya le enu be, Asiʋui, ɖo to nàse! Klɔbɔnyɔnu ma ɖee mèɖo ŋku edzia? Gbɔnyee wòva dze. Ɖetugbi nyui aɖe wòkplɔ vɛ. Ŋku dzi kɔ nɛ vavã. Aɖu fu nɛ pampaŋ. Asiʋui. Seɖoameɖeametɔametɔe. Ɖetugbui ya ƒe tugbedzedzehawo mebɔ o. Nyɔnu sia kplɔ via nyɔnuvi tso aklɔgbɔgbe dzi va na aƒetɔ Desu. Aklɔgbɔgbe dzi va aƒetɔ Desu gbɔ eye wògblɔ nɛ be, Amegã, ɖetugbui ya la nye ŋutɔ vinyee. Nyee dzi, gake nye ŋutɔ hã mekpɔ be edze tugbe. eye eha wo mebɔ o. Wotsɔ ŋutsuwo de fu nam le aƒe ŋu be yewoaɖi, gake megbe. Ame yi aɖi eye wòate ŋu akpɔ edzi nyuia, ya dim mele, elabe ahosie menye, eye eya ɖeka koe le asinye. Medzi vi geɖe, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa, gake ɖeke metsi agbe nam o. Mexaa zi ŋkɔ tsɔ hafi Azi ma yɔm be ye lɔ̃. Eye nyɔnua gblɔ esia, aɖatiwo ge le ŋku dzi nɛ, eye wòfa avi. Gake egalé eɖokui, eye wògblɔ nya yi dzi be, Azɔ mese ŋkɔwò tso keke mía de ke. Nyemenya wò ya o, gake amewo ɖia ɖase le ŋutiwò nam be, ènye ame nyui aɖe, eya ta wò kokokoe aɖe vinye wòanyo nam. Ne nyo na sitsa laa, wòanyo na dze keleme kpli hã. Kpɔ ɖa eya ta meva, xɔvinye ya wòazu sɔe o. Nu ya kpɔ ɖetugbui nyuie ya hoo, dada gakplɔe dzoe. Gake vi ɖeka ko wòtsɔ do mɔ eya kple dada. Eya ta mexɔa ame woƒe nya dzi se be wobe mele ŋutsu me o. Tete Asigbe te eƒe zikpuia yi ŋgɔ vie, eye wòlɔ ta zi geɖe gblɔ be, Ɛhɛ! Azɔ ko! Azɔ ko nye ame kɔnae nye si! Nya tututue ma! Nya kple ŋku tututue nye ya! Nya dzro menɔa la o. Hɛ̃, nɔvi, Mawu ɖe wò mɔanuwo pɛpɛpɛ. Tugbedzela gboloe menɔa tsuƒe o. Madzetugbeawoe xɔ amenyenye tso se gbɔ. Ame ɖoƒowoe Mawu tsɔ vi na, togbɔ be naneke mele wo si woatsɔ anyi woe o hã. Ke kesinɔtɔwo tsi ko, wònye woawo si nu le woatsɔ anyi vi hafi. Xotɔwo tsi tre, wokpɔ ga tso Mawu me gake. Wotsɔ kesinɔnu ɖo li ŋutsunyenye. Emegbea, Drake gagblɔ be, Mese be enyo ŋuta biam azɔ. Amewo kafu nyɔnua be edze tugbe vavã. Asigbe xɔ edzi be, Ke hã, mete ŋu ɖe ge o. Mawu mena srɔ̃ɖeɖee o. wòtsɔe wònɛ. Ame tsitsiwo gblɔ be, Ame megbenyaa ɖe wòdia nu.